Hey, vanouya ana Alfred tazvitaura kudhara vafonerwa vati vari kuuya chiiko ne ito musina faith you need to faith you people why musina faith ama 2000 sawiras hey musadirerese mukwasha anoshayiwa mukwasha anoshayiwa ngati tiri kufanira kumirira mukwasha ndizvo here nhai bamunini hatisi kufanira kumirira mukwashandofunga ah, ndinoona sawira sawira eh, chimbopota uchifonaka pamwe adilewanouya kani alfred akapa mapromises handiti ari kuuya isusu lets just wait ah,
Ah, relax. bhokisi riripo handizi bhokisi rinenge riripo tichadya tese ticha richatenderera but kungomirira kuti mukwasha asvike everyone is going to enjoy handizika tichaenjoya ehe
Harizi bere here? Ayi, wakani, don't worry about the bill. Kana asvika anofona.

ndoichatoroorwa manje ndotofara une hunhu wakadzika kwete kunge vanhu vanasohura vanongomitiswa vari mukiu pasina kana murume waaiwa mwana wako saazvazvoka zara madziwa 24 munhu fom 4 une 24 akapusa stere but wewe vanosograduata uri munhu kwaye ndosaka ndaaundishoraangu asi muri kumuona sei mune mwana wangu muri kumuona sei sawira ari sei mwana wangu imombe idzi sawiraushoreka mwana wangu imhosva here haana kuroorwa kana asina kuroorwa haana uyu ndiye atanga kuroorwa ndikunyebe wasawira haana kuroorwa mwana wake haana kuroorwa wangu aroorwa Bhebhi rako rarorwa, bhebhi rako rarorwa. Aiwa, zvinowanikwa sahwira ndinozvitenda. Mm. Havino kuda kuti wo mashoko maviri matatu uchipo word of advice chero wako asina kurorwa. Ngapota taura tinzwe. Eh, eh, aiwa, titouta sahwira ngataura. Taura mm. eh, jokes aside. Hada kurorwa. taurai zvenyu dzamba nguva ivauye tingofara ah, izvo zvekushuvira vanhu zviri wrong izvozvo tati taura word of advice chitaura mashoko maviri matatu ah, ndinongoti makorokoto congratulations mm -hmm.

iwe vakwasha havaritererwe dai tatodya pizza yakomana ah. sawira ndozovafambira here sawira ndozovafambira ndine nzara wakomana ah.
sawira tichadya boxi ndati riripo chinonga chinonga obva wanyarara chinonga obva wanyarara ah, maita maita
ameno tsano mune zvekutaura here tsano ayo mirai tsano vataura aiwa vanouya ndatozozvona kuti vanouya vanouya dzanotaura itidzo
ndinonzi vakufara chero hazvo zvitange panika ukamba kamba kari kuitwa mazviri kuti vanhu vataura kuti vari kuya nguva dzakati vakuti vanhu vakapusa isusu handiti vatimisa pana panguva yakareba handiti tinenge tikutenzo neriva handiti patinonzwa kufara kuti muita adini aro ndokuti mwaita kuda kwavo sanoti thank you why vanhu vari so negative ari kuita zvekamba ndiyani why vari so negative hamuna kudya kaimi aiwa vapei vapei vapei vapei nongai muboxu inzara ameno pane mumwe ane zvekutaura here zviri zviri healthy pana hatisi kuda vanhu vari negative to kuti kunyepa here nei

anouya mwana wangu warorwa arorwa arorwa arorwa aiwa ngatisapedzere wakwasha ngatisapedzere wakwasha anouya ndingatinzwe mamwe mashoko ameno tete vemunhu tete ndimatravela mabva kucape town munga ameno mwana wenyu akuenda ndokuendawo handizi eh, ini ndiri kufara handikwanise kutaura but ndokwanisa kuti mutaure mutiudze kuti eh, mashoko amabva nawo nendege akamira sei mashoko endege rairwa rairwa manje manje unenge wako murume iwe I don't have a lot to say, okay but I'm proud of you. And I'm happy this is finally happening to you. even though alfred wacho ndisina kumuona ndokutrusta and everyday waigara uchindifona uchiti ndiri murudo ndawira and ndaiziva kuti aiwa munhu yakunyasokuchengeta aiwa
tete mukuwazwa here tete aiwa tete tete vako vana vana ava ah, ngotingomitiswa ne
Mm, amugare kuharareamugare kuharare ayo hatisi pakukakavadza
kuti aroorwe tisu taimuurayira